Самарканда туристлар чыгалар, ашарга йөриләр менә монда. Урам тулы бөтен кешеләр. Американецлар, араблар, канадецлар, испанецлар, немецлар, итальянецлар бик күп. Шыгырым урам тулы. Россиядән бик күп кешеләр. Бик күп йөриләр монда. Әллә кайдан гына юк. Южный Африкадан күрдем, огромный группа кешеләр килгән. Бик матур, балалар йөриләр, жол итәләр, барса матур, бик яхшы. Дуслар, менә мин бүген кич буе Франциядән килгән дуслар белән йөрим. Which city you from? From Toulouse.
Toulouse?
Oh, very, very good. Big city.
Әйе, Тулуз шәһәреннән килгән бу Александр, аның хатыны, дуслары, кич буе алар белән йөрибез, бик күңелле, чәйләр эчеп, танышып, от души дуслаштык. Сей, салам, Казан. Салам, салам алейкум, Казан. О, менә бит, инглизчә дә, э, татарча да сөйләшәбез. Бик яхшы егет, бик күркәм.

Кич белән караңгыда йөрибез французлар белән карап. Бу инде теге мин көндез булган мәчет. Осман арасы карагыз ничек матур. 45 метр биеклеге. Мөкәммәл зур. Мосовичен мәдрәсәсе, мир араб, караңгыда чуть подсветкасы югар моның. Менә бер толпа кытайсызлар килде гостиницага. Киләләр, китәләр, киләләр, китәләр. Постоянно кемдер килә, менә хәзер 12 арты төнге. Кемдер килә, кемдер китә. Бер токтаусыз ниндидер хәрәкәт.

Монда шофер машина йөри. Кем ничек мут итте, ала бизнес шулай итеп мут иттеләр. Кем хотель, кем хостель, кем магазин, кем пекарня, кем аны тегін эшли, кем мұны эшли. Кем ремонтлый, кем ясый. Хәзер барам бит инде. Карамакчы идем. Тарихи Чорминор мәдрәсәсен. Бераз бу нинди киңлектә урамнар. Шундый урамнарда кешеләр яшидер. Монда гар тегелек торулар сузылгач, Машиналар сыймагач, кытайский скутерлар да чаптырып йөриләр, өч тәгәрмәчле. Бик күп. Бөтен җирдә бетон. Менә карагыз. Нәрсә элеккеге шулай ясалган. Салама белән. Шундый бетоннар да бик күп әле. Аларны әкренләп кенә сүтеп, заманча кирпич белән яңарталар бит инде. Һәм шулай итеп җөйсең. Нәрсәне яраталар инде, шундый матур коймаларны яраталар. Ә иниләрне, капка ишекләрен үлеп яраталар. Шундый кызык урамнар. Ләкин йөриләр, яшиләр. Бөтен җирдә дә менә шушындый каналлар аста. Яңгыр ява башласа,

Андый томнарны күп табырга була. Ләкин әкренләп ношай кирпичкә күчәләр. Иске томнан сүтеп, кирпичтән ясыйлар. Шушылай урамнар арасында йөргәндә, кай вакытта каберләр күрәм, менә шулай урам уртасында бер өч кабер күрдем. Бер зур кеше булган микән, белмим. Менә зиратка барып тормаганнар, менә шунда матур иттереп, аккуратно гына иттереп күмеп куйганнар бит инде. Вот. Агач юк монда. Агачны күбесенчә Россиядән ташыйлар ди. Шуңа да аптырап калмагыз. Әгәр ялгыш монда каяндыр Удмуртия агачлары килсә, менә бусы чүп. Хәзер чүп машинасы килеп алып китәргә тиеш. Менә мин ниятлагән идем бер мәчеткә килергә, менә ул мәчет. Килеп җиттем, наконец. Ачык булса кереп карарым. Менә күп мәчетләр нишләптер ачык түгел, басып ачык микән белмим даже. Хәзер кереп карыйм. Ябылган. Ләкин шушы мәчет Хоҗа Таббан дигән кеше булган, бик дәрәҗәле, бик уважаемый галим булгандыр инде. Вот аның мәшгырендә кабер дигән аерым площадка белән шушындый мини-парк формасында ясалган. Үзбәкстанда вообще каберләрдән курыкмыйлар, абсолютно нормальное явление Үзбәкстанда. Шундый бәләкәй генә бер парк формасында ясалган. Кереп кешеләр рәхәтләнеп ял итеп чыгалар. Азыр бит инде шул мәчетнең тәхарәт хәнәсе күрә алсагыз. Үзбәкстанда тәхарәт алгач, менә шулай торып чүпрәкләр белән кешеләр аякларын, кулларын сөртәләр, аннары аларны җуып киптерәләр урамда. Вот тәхарәтханә ачык. Э, мәчет бикле. Шундый хәл. Бу мәчетнең икенче яктан ишеген таптым. Шундый аккуратный, матур, тыныч кына мәчет. Тыныч дип мин хәзер иртә әле намазга кадәр. Шундый аккуратный гына матур мәчетне табырга насыйп булды. Эчендә агачлар үсә карагыз. Шитер белән калган. Сүтеп атып тормаганнар. Болай үзе аккуратный, матур. Бик күркәм мәчет. Даже теге мәчетләрдән дә нәрсә беләндер матуррак күренә бу. Рәхәтрәк, нурлырак. Даже тарихи мәчет бит инде бу. Йөзенчә ел. Ну, монда күп мәртәбә ремонт ясалган инде. Барыбер бик матур. Субханалла. Знаменитый Чор Минор мәдрәсәсенә аның формасы бөтен мәчетләрдән аерылып тора, бөтен мәдрәсәләрдән. Хәзер күрсәтәм сезгә. Бәләкәй генә урамнан ул. Монда, кстати, шундый кошлар бар. Менә Чор Минор. Чор дигән сүз фарс телендә дүрт дигән аңлата. Шундый дүрт бәләкәй генә манара. Шушындый кысык урында урнашкан. Бик интересный. Чор минор мәдрәсәсе бу. Тулкым каралмаган соң бу. Һәм анда археологик. Һәм туристик ни бардыр әле. Кассасы опять. Үлеләрен бит кассасы кыстырып. Менә күрә аласыз. Хәҗәрәгәрәк бара мәчетне. Чор минор, дүрт манара мәчете. Менә монда площадка да бар. Детские площадки. О, турниклар. Грузчылар заниматься итәләр. Мәчет халында. Бик мотор, бик күркәм. Карагыз, ничек гаҗәеп мотор. Конечно, инде манараларны сүтеп, ике мәртәбә зыйн зур итеп була, ләкин архитектурасы бик мотор бу мәчетнең. Ә бу садик, бу садик балалар бакчасы. Шушы балалар бакчасының тәрәзәләре Чор минор мәдрәсәсенә карап тора. Бу гаҗәеп бу, матур бу. Субханаллах. Мекәнем кенә керәбез. Как всегда, монда миллион кытайлар. Кайда караган бер туктас, автобус, автобус килеп кенә торалар бер туктас. Кытайлар кирәк булса, Үзбәкстанга килегез. Алар монда иксез чиксез яраталар Үзбәкстанны вообще. Бөтен җирдә Үзбәкстан йөриләр. Шуны тарихи урыннарда. Менә монда ниндидер күл дә булган. Кстати, менә шундый күлләр күп мәчет мәдрәсәләрдә булган. Кереп җал иткәннәр бар, алар анда су кергәннәр, белмим. Ләкин күбесендә урнашкан шундый күлләр. Хәзер менә кереп карыйбыз. Как мәдрәсә бу үзе бик бәләкәй бина инде. Ләкин как архитектурный комплекс бик матур. Бик гаҗәеп. Менә эченә керәсең. Шушындый мини базар инде монда. Нәверләре бар. Чапаннар, күлмәкләр, төбетейләр. 5 мең түләсәң, үскәмнәргә рөхсәт итәбез диделәр. Менә без дә. Өскә менә югарыга барабыз. Югарыга киттек. Кенә. Баскычка барабыз. Оказывается, монда комплекс булган икән. Бу комплекс җимерелеп беткән. Ничек тә терәүләр советлар чорларында булган хуҗаралары да, яши торган бүлмәләре дә. Ләкин калган шушы бина гына. Вот, бик күп нәрсә калмаган инде шушы. Шундый бүлмә. Опять купол үлелер монда куполлар ясап. Самоварлар. Командар. Шмакларны менә аккуратно ясаганнар матур иттереп. Хәзер Чурманарның берсеннән кеше төшә дә, без китәбез. Көтәм тегеләрне. Все, красиво?

Центральный купол. Ремонтлар. Чорманар. Як, ду, сер, чор. Менә шулай. Мин белмим дисәгез бу хәрефләрне аптырамагыз. Якшәмбе, дүшәмбе, сейшәмбе, чоршәмбе. Татар телендә без аларны атна көннәр иттереп беләбез. Як ду сер чор. Менә шундый бик күркәм. Үзенчә бик интересный бу. Монда германияләр утыра инде, немецләр утыра. Deutschland?

Ниндидер куполлы биналар монда метр сайын күп инде центрга таба. Менә монда тагын бер мәдрәсә таптым әле. О, ничек күп болар, мәдрәсәләр. Монда бу не рабочий, бу бикле. Монда капитальный ремонт бара. Архитектурный памятник мәдрәсә Хуҗа Корбан 906-907 бу относительно әле свежий. Әле барагыз,

Реставрация ме? Яхшы. Алла ярдәм бирсен. Күп мәдрәсәләр. Бөтесен карап бетереп, күреп бетереп булмый. Ну, опять же нәрсә инде? Үзбәкстан дәүләте заинтересован булган

Итеп матур итеп капиталь ремонт ясыйлар да. Алар тагын туристларны чакыра торган бер урынга әйләндерәләр. Ләкин совет чорында ул биналарның күбесе каралмаган. Шундый начар хәлдә була. Бер-ике ел аз менә буда ялтырап торачак җәмәгать. Акча менә фруктлар местный бик арзан. Менә мин алдым. Бу менә бер гроз виноград. Хәзер әйтәм. Миңа 30 сумга төште. Менә мин хәзер моны җуам дагын, ашыйм. Юлда рәхәтләнеп әкренләп кенә. Менә шундый бина. Куи остона. 18-19 гасыр. Бу мәчет шундый. Менә күрәк, менә матур мәчет. Астана дигән. Астана түгел инде. Һәм кереп намаз укырбыз. Лексләр аша утыралар. Мин кеше ихтибар менә шундый агач үсә икән монда. Үскән. Кипкән инде бу бик интересный агач. Монда кешеләр, мечетләр, музейлар. Хоҗа Насырдин шәйханәләре. Барабыз, дәвам итеп юлны карыйбыз. Бүген, наверное, попыткада Хивага китергә дип уйлап торам. Скорее всего, алла бирсә китермен. Вот, ул бик проблемалы юл, чөнки Хива 600 километр или 600 тирәсе микән белмим, точно исәтү инде. 7-8 сәгать дип күрсәтә иде инде юлны. Һәм кабул итүләр барып булыр микән? Сезнең догада инде, хөрмәтле дуслар. Дога кылып торыгыз, сау-сәламәткә барып җитәргә дип. Бүген карага дип килгән идем. Синагога бикле. 16 гасырга синагога. Карап та булмады инде. Шушындый урамда.

Бүлмә. Зайти можно, да? Өйләрнең музейларның бер бүлмәсе. Монда инде как всегда базар ясалган. Үзбәк әйберләр сатыла. Чөт әйбер әйберләр күренми. Ну, шундый стандартный. еврейский герле күрмәле да старый еврейский летний зал дигән у моны мотор итә мына кошлар чык мотор төшүче ресторан даже бар еврейский егерме үч мең яһүд торган еврей торган монда үз вакытында ай каранчык мотор ясаганнар яңа инде буны мотор ясалган Да. А бу гостиница да гана. Бүлмәләр дә бар. Еврейский гостиница. Да. От души мотор ясалган бу. Чыктым, бик интересно. Опять же, тегендә монда музейлары бар. Түләргә теләк тә, акча да юк. Вот. Киттем дальше. Аюп дигән мавзолейны барып күреп киләсем килә.

Кирәк булса кереп карый аласыз инде. Ә монда картиналар бөтен җирдә бар. Шуңа картина галерея аерым кирәк кирәк түгел. Архитектурный памятник Караван Сарай Алимджон 19 гасыр. Монда да менә шул хуҗра системалары белән бит инде. Ну, 19 гасырныкы. Шушы җимерелеп беткән зданиеләрне генә генә ремонтлыйлар. И торговый точка силар бит инде. Алмалар үсә. Алмамы, нәрсәме? Ләкин аерым Карарлык кызык әйбер күрми. Бөтен җирдә мондый матур әйберләр бар. Баскычтан. Кайда карама менә. Тегендә карыйсың, монда карыйсың, бөтен җирдә матур. Дәвам итәм. Менә Гавкушон мәдрәсәсе 1560 елга торып бик иске. Ну бу бөтенләй бикле нигәдер. Значит, истә эчендә Реставрация эшләре әле тәмамланмаган. Менә монда тагын бер бик матур манара. Ләкин теге без күргән минор кебек түгел. Бер 25 метр микән бу, 20 метр гына микән? 20 метрдыр бу. Тышлык бик матур. барып күреп килергә була. Мына тагын бер яңа комплекс. Менә теге манараны күрсәткән идем. Монда пет су җыела торган урын ясаганнар.

Ого! Менә бу гаҗәеп матур. Менә шушындый формада күпме ташландык зданиелар. Ничек матур ясаганнар. Да, агач вообще идеально вписался монда.

Бу якка китеп була. О, өскә дә менеп карый әле пока куып төшермәделәр. Куып төшерә төшермәс. Менә монда гостиницалар. Ә монда түбә формасында. Егетләр дә эш белән шөгыльләнә. Стройка. О, монда карагыз. Ничек матур. Да. Матур урын бу. Площадкасы да матур. Кереп җылы итәргә.

Монысы тагын Рәшит мәдрәсәсе дигәнме? Мин аңа әйтмәк өчен, менә карагыз, монда бит домнар тора бу якта, менә монда канал бара. Бигрәк опасно монда. Бала төшеп китсә, бетә, юкка чыга. Вот. Күрә аласыз. Сезам. Кызлар монда сезам бар, монда да бар икән. Монда хостель сезам. Дәвам итәбез инде. Ниндидер мәктәп кебек бина да бар бугай монда хәзер. Ау котельный. Школның контейнеры бар.

Менә әзрәк кенә теге восточный стиль кулланылган барыбер. Шакмак тәрәзә булса да. Вот шундый мәктәпләр. Монда шулай 11 класс укыйлар бит инде. Вот. Төрле спортивный ниләр бар аны. Кызлар өчен айкидо дигән, угыллар өчен айкидо, регби, Монда күп төрле әйберләр җитә. Менә мосын интернет апа булган яхшы апа. Менә английча өйрәнергә монда тәкъдим итәләр IELTS. Так, нәрсә әйтергә була? Пластик тәрәзәләр юк. Ремонтланган тәрәзәләр дә бар. Нормально яшәп җадалар. Ишек аллары более-менее чиста. Монда садик микән бу тагын бер мәктәп кебек әйбер бар. Хәзер укыйлар, өйрәнәләр. Балалар, сәлам алейкум.

Бар. Яхшы, яхшы. Арабча? Арабча юк. Арабча юк. Коръән укыйсыз мәктәптә? Коръән дин дәресе бармы? Юк. Юк, дин дәресе.
Ярар.
Физкультура бар? Яхшы, яхшы, молодцы. Бишлегә укыгыз. Телефонда уйнамагыз. Уйнама, уйнама. Китап укырга кирәк. Шундай укыйлар. Шундый хәл. Монда инде Каримов вакытыннан калды шундый гадәт. Э, максимально максимально мулаларны мәктәпләрдән читләштерергә. Чөнки үз вакытында монда эләгешеп алдылар 90 елларда. Э, артык нык диниләр, ваһапчылар ниләр инде Һәм инде дәүләт органнары. Шуннан бирле максимально динле җәрәгатьләр мәктәптән. Вот, элек инде толкын мәдрәсәләр дә эшләмәгән, хәзер инде Мирзиёев белән мәктәпләр дә эшли, нормально, матур гына, аккурат эшләп килә система. Менә парк та бар монда. Күперләр дә бар, шул канал бара. Студентлар йөриләр.

Вот, ул пока бик әле. Менә монда мин булган идем беренче төнне килгәндә. Вот. Бу әнә теге мин кергән мәчетнең бер почмагы икән бит инде. Купол да бар, но аны күреп булмаган иде. Хәзер шул Аюпның әллә кемнең мавзолеен күреп кайтырга барам бу якка. Менә әкренләп кенә, хөрмәтле дуслар,

ниндидер изге кешеләрне безнең район аша узып киткән дип әйтергә кирәк икәнлеген. Менә мин кайда гына булмадым, Себердә дә, Татариядә нинди районнарда гына йөрмәдем, беләсез, бөтен сүз әйтәләр. Безнең аша Пугачев үтте дип. Безнең районда аның алтыны югалган дип сөйлиләр. Себердә дә ишеттем, Татариядә дә, Башкириядә дә ишеттем. Бөтен җирдә шулай гына сөйлиләр, хөрмәтле дуслар. Вот. Шундый хикмәтләр.

Да, походу 12-нче, 13-нче, 15-нче гасырларда шулай фикерләшеп шундый болар уртак идеяга килгәннәр. Безнең район җегете дип. Ярар, уйласыннар. Может, безнең якта да яшәгәндер, кем белгән. Хөрмәтле дуслар. Ике ни утыра, Музейный работник, икесе дә телефонда уйнап утыралар. Толком сөйләшмиләр, нәрсә монда икәнен дә белмиләр, аңлата да алмыйлар. Мәтәм Аюп пәйгамбәр монда что ли? Кабере монда юк ди, но монда булган ул ди. Аның чишмәсе монда ди, теге шифалы чишмәсе. Мәтәм ул бит Палестин ягында булган әйбер. Юк монда ди. Мәтәм ә күмелгән кая? Күмелгән может шунда Палестиндалар. Мәтәм монда берәр Шабашка белән килеп киткән что ли? Белмибез, может килеп киткәндер ди. Шуңа шундый кызыклы хәлләр. Ну, нәрсә әйтергә? Культура ягыннан бик яхшы, бик матур, бик күркәм бина. Үз вакытында, скорее всего, мәчет булгандыр инде, хәзер музей. Кыйммәт, конечно, да, хәзер музей водоснабжение тора. 25 мең сум түләп, аларның торбалары, краннары турында счеты музей карыйсым килми әле. Чөнки әле кайткач өйдә үземдә генә эшли эшләре бар, краннар белән, торбалар белән. Минем өчен музей түгел, минем өчен ул көндәлек эш. Инде монда матур бинаны күрә алабыз бит инде. Ул мемориальный музей имама Аль-Бухари дигән Бохари ул бит инде танылган мөхәддис, хәдисләр җыю белән шөгыльләнгән бик авторитетный бер хәзрәт. Кайбер риваятләрдә инде сөйләнелә миллионлаган хәдисне тикшергән дип, каядыр инде йөзләгән, меңләгән дип. Ну, бик зур объем информация белән эшләгән кеше инде. Теге точный цифрсын беркем дә белеп бетерә алмый, аңа бөтенесенә ышану тоже кирәкми. Вот, но үз вакытында Аның тырышып эшләгән эше бүген мөселман дөньясында фундаменталь буларак нигезләнде инде. Шуңа тагын ул ясаган хадисләрне мөселман халкы бик яратып кулланалар. Аның китабы да шулай атала, Бухари китабы дип. Вот, мин кереп тормыйм монда. Чөнки мондый тарелкалар музейда гына түгел, урамда да сатыла. Вот. Ну, монумент үзе кызык, китап формасында ясалган. Ярар, урыннары җмахта булсын. Хезмәт кылган эшләре өчен бик зур рәхмәт. Алла кабул итсен. Вот. Аллага тапшырып дәвам итәбез. Бу, честно әйткәндә, мәчет түгел, чиркәүгә ошаган бу үзенең формасы белән, бу бина, Аюп чишмәсе. Кызлар, мин бит теге күзлек ватылды, ә монда Азиядә бик авыр күзлексез йөрергә. Күзлек алдым әле менә. Матурмы, килешәме? Язырсыз. Уйлап йөрим. Миңа чалбар кирәк. Мин инде хәзер 19 көн сәфәрдә. Мин менә бу чалбар күрсәгез серый төстән розовыйга әйләнде. Кояшта жана бик тиз материал. Чөнки кояшта күп йөрергә туры килде. Мин әле Казахстанда кызларда да алмакчы идем, уже кыз саргая башлаган. Хәр бөтенләй розовый уже чалбар. Бөтенләй дискомфортны менә хәбәр чалбар табарга инде аларга. Әйтим,

Әдәнди фантастический берләлек. Менә инде шушы паркка да килеп җиттем. Монда бер аккуратный гына күпер ясаганнар канал өстеннән. Вот. Хәзер бу паркны да скверны да күреп китербез. Саманилар истирахат паркы. Менә монда ниндидер мәчет кебек әйбер дә бар. Анда күребез, әле анда булмадым. Алар бөтен әзрәк кенә күчкән идем. Опять яңа зур огромный бина мәдрәсә килеп чыкты. Әле монда барганда караган, менә монда да тора берәү. Анда да капитальный ремонт бара. Бөтен җирдән ясыйлар да ясыйлар, ясыйлар да ясыйлар.

Бухарада мындай зданиелар миллиондыр инде. Бер төрле. Бөтенләй бер. Кайчандыр укыганнар инде монда. Хәзер берәүдә юк. Бер бер урамнан исемдә мин урамның тагын бер мәдрәсә Бу мәдрәсәнең әле ремонты башланмаган. Но моның нәрсәсе интересный, менә бу кырыйдагы рамкасы яшел. Вот, кемдер кондер да куйган уже. Әле менә эш күп, ясыйсы эшләр. Качан бетер?

Современный шәһәр. Торговый центрга кергән идем. Бухарада беркем дә юк. Полный бушлык. Сәгать 6. Вообще бер магазин дә юк, ачылмаган да. Кеше дә күрмиләр шундый. Зур торговый центр үзе. Беркем дә күрмиләр. Инди егетләр белән чәй эчеп утырабыз әле. Индийский чәй ясадылар.

Все булды хәзер эчәбез индийский чәй. Җыгылмасам инде кичкә. Давай Аллага тапшырыйк.